انہاں دے شاگرد خاص سیدنا نذیر شجابادی ہن۔ انہاں دے دیرے دے اتے انہاں دی بیٹھک تے انہاں دے کچھ دے وچ انہاں دے پہلو دے وچ میں موجود ہاں اور تھاڈی انہاں نال ملاقات کرویندے ہیں حال حویلہ ونڈویندے ہیں سائیں مرشد نذیر شجابادی صاحب کیا حال ہے السلام ٹھیک ہے ٹھیک ہی ہے سنواؤ حال کچھ اپنی شاعری دے بارے کہ شاعری دا آغاز کڈاں کیتا ہے۔

بے حال آں دے کیڑھے حال آں دے۔ واہ واہ۔
میڈے حال نہ پچھ دلدار میٹھا بے حال آں دے کیڑھے حال ہوندن جیڑھے پیار دے پاسے ٹر پوندن نہ ڈیہدے کوئی جنجال ہوندن۔ کیا بات ہے کیا بات ہے۔ تے کہیں مشکل وچ گھبراندے نئیں۔ نت رکھدے یار دی بھال ہوندن لڳی سنگت نذیر نبھیندے ہن بھانویں جیب کنوں کنگال ہوندن۔ کیا بات ہے کیا بات ہے نذیر سونا۔
پوری شاکر صاحب جیویں فرمیندا پیا وے پوری دنیا دی ایں دھرتی تے ہے ہر مظلوم دی دھاں شاکر۔ بے شک۔
پوری دنیا دی ایں دھرتی تے ہے ہر مظلوم دی دھاں شاکر ڈکھ قلم دے نال ونڈیندا ہے ہے ہر مسکین دی بانہہ شاکر تے اے او ہک پاک مجاہد ہے نی جمنا وت اے جھاں شاکر
ساڈا یار نذیر عقیدہ ہے ساڈی جند شاکر ساڈی جاں شاکر۔
نذیر صاحب میڈی گال تھوڑی اپن میں جان دا ہاں تھوڑے کو بڑے عرصے تھوں کہ تھوڑی عقیدت ساری بھی میں ہے شاکر صاحب دے نال میرا ایک سوال جڑا میں پہلے کیتا ہے کہ انہاں دی شاگردی دا شرف تھوڑے کو کیویں ملیا ہے میں کو تقریبا شوق وی شاکر صاحب کو سن کے تھے تے اللہ دا کرم ہے تے جو انیس سو ودھانوے توں میں آغاز کیتے تے انیس سو ودھانوے توں انہاں دے قدماں دی میں کو صحبت نصیب تھئی کیا بات ہے
جی تے ماشاءاللہ تھوسا انہاں کو میں اکثر جھئی نو تے تھوا کو میں یعنی کہ بڑا گھٹ دے دیا کہ استاد شاگرد دے کٹھے جی اور تقریبا میں اکثر و بیشتر ناظرین دے داری ہاں کہ نظیر شجا بادی تھا ہی ہونی تسا نال اپنے شجا باد بھی ایڈ کیتا ہے جی میں انہاں دا نہ ہے کہ اور بندہ بھی ہے جی۔ کہ ایک استاد دی پہچان ایک استاد دیو

تے ایویں ساکوں اپنی شاعری دا ایویں تھوڑے جاں بیا چسکا ایویں ڈیوے سو چس آ ونجے تھوڑے جاں۔ او تہاڈا حکم بجا ہے بی تہاکوں مشاعراں شاکر صاحب نال گھٹ ڈیدھا ہے جوہراں پراں اوندی ہک وجہ ہے۔ کر کر مزدوری عمر پوری نہ ماس ریہا نہ رت رہ گئی۔ واہ واہ۔
کر کر مزدوری عمر پوری نہ ماس ریہا نہ رت رہ گئی ٹر ٹر کے پیریں چھالے پے میڈے کیتی زخمی ہتھ رہ گئی
تے ہڈ بھن بھن کے نیو کمر گئی میڈے گھر وچ ولدی وت رہ گئی تیݙا پاند نذیر نی چھڈ سڳدا ایہا غربت ݙیہندی مت رہ ڳئی۔ کیا بات ہے نذیر بھائی کیا بات ہے اور ناظرین میں تہاکوں ݙسیندا ونڄاں کہ شاعر جیڑھے لے حقیقت لکھدا ہے نا حقیقت لکھا ہویا کلام نذیر بھائی سدھا ہاں اچ پوندا ہے۔ بے شک انہاں دے پیشہ کیتے۔
نذیر بھائی نے ہمیشہ آپݨا جیڑھا انہاں دا پیشہ ہے ہر بندہ ایں کائنات دے اتے آندا ہے ہر دے نصیب ہکو جہے نہیں ہوندے مزدور ہن اور مزدور ہوونڑ دے اتے فخر محسوس کریندن اور میکوں انہاں دی عادت بڑی بھاندی ہے کہ انسان جیڑھا کم کریندا ہے اپنڑے کم توں اپنڑے آپ کوں نہ لکاوے لوکاں کول نہ لکاوے اپنڑا کم وی محنت مزدوری حق حلال دی روزی کماونڑ ہر انسان دا حق ہے اجے تہاڈے بال بیٹھن تھئے اور ایں چیز دے اتے فخر محسوس کریسن کہ اساڈے پیو نے اساڈے واسطے مزدوری کیتی ہے اور اساں ہک مزدور دے بال ہیساں۔

اساں ہائیں مزدور بے درد مہی ساڈی غربت دی توہین نہ کر
اساں ہائیں مزدور بے درد مہی ساڈی غربت دی توہین نہ کر ساڈی تو جاگیر تے دولت ہیں ساڈی تو جاگیر تے دولت ہیں۔

محبت تے غم ہن غزہ والے سئیں او محبت تے غم ہن ڈسا وی نی سگدے مگر درد دل دا لکا وی نی سگدے
کرشمہ وفا دا وی ایجھا عجب ہے جو مل وی نی سگدے بھلا وی نی سگدے عرض ہے جو جو کل ہاس ہک بئے دے ڈکھ سکھ ونڈیندے جو کل ہاس ہک بئے دے ڈکھ سکھ ونڈیندے تے اج من دیاں مونجھاں لہا وی نی سگدے
نکھیڑا زمانہ پیا پاوے جتنا نذیرا سجݨ تھی جدا وی نی سگدے۔ واہ واہ جیویں پیا نذیر وسو پئے اللہ پاک تہاکوں شاد رکھے آباد رکھے بیڑھے آباد ہوون اور تہاڈی شاعری ایویں ہی ماشاءاللہ ترقی کریندی راہوے اور تہاڈے اللہ پاک قلم وچ مزید ترقیاں کامیابیاں ڈیوے۔ کر کر
میں ڈوہڑا میں آہدا پیام جو انہاں لے بھل گیاں۔ جو اساں ہئیں مزدور بے درد مہی ساڈی غربت دی توہین نہ کر ساڈی تو جائیداد تے دولت ہے نہ چھوڑ کے ونج مسکین نہ کر او جیویں نبھدی پئی ہے او جانے تو بے تاں زخم سنگین نہ کر۔ اگے درد نذیر کوں ویڑھی پن غمگین کوں ول غمگین نہ کر کیا بات ہے کیا بات ہے سوہنا نذیر سوہنا ماشاءاللہ اللہ پاک تہاکوں بھاگ لاوے خوش رہو وسو پئے جیو شالا حسرت لشاری افیشل توں نذیر شجاع آبادی دے نال موجود ہاں میں امید کرینا کہ تھاڈی اج دی بیٹھک تہاکوں پسند آئی ہوسی